De véierte Juni ass an der Press vill rieds gewiescht vum Blannenheem zu Rolleng. Dat well eng 30 Leit reklaméiert hu géint eng Rei Mësstänn. D'Leit, déi do gewunnt hunn, krute kee Besuch, konnten hiren Dokter net fräi wielen an nach aner Problemer. Ma fir eis vum OGBL stellt sech eigentlech d'Fro, Ass et iwwerhaapt nach normal, datt esou vill Leit mat Behënnerung oder eeler Leit an Heimer, Foyeren oder soss Fleegestrukture musse wunnen? Effektiv ass et oft d'Reegel, datt d'Leit net méi fräi kënne wielen, wou se bei den Dokter ginn, wéini se opstinn an an d'Bett ginn, an un fräit Familljeliewen ass scho guer net ze denken. Dobäi gëtt et zanter 2011 eng UN-Konventioun fir d'Rechter vu Leit mat Behënnerung, Déi Konventioun, déi soll eigentlech sécherstellen, datt Leit opgrond vun hirer Behënnerung net an hire Fräiheeten ageschränkt ginn. An dach ass et awer an den Institutiounen esou, datt ganz oft Leit éischter ausgeliwwert sinn, datt Leit am Fong alles mussen erdroen, wat. eben geschitt an dobäi garantéiert d'UN-Behënnerterechtskonventioun d'Recht op Autonomie an Inklusioun. Dëst beinhalt natierlech och d'Verhënnere vu Fäll, déi een elo wierklech als Mësshandlung bezeechnen. awer et soll och sécherstellen, datt d'Leit wierklech hiert Liewen individuell kënne gestalten, och e Familljeliewen hunn, eng Privatsphär an alles wat dozou gehéiert.
Wéi de Patrick richteg erkläert huet, sinn do eng Rei Mësstänn gewiescht am Blannenheem, wou effektiv Ugehéireger vun de Bewunner sech beschwéiert haten. Et muss een leider direkt feststellen, datt dat net en Eenzelfall ass. Mir sinn als Département des Travailleurs handicapés vum OGBL regelméisseg kontaktéiert vu Memberen oder vun hire Familljenugehériger, well effektiv Leit an den Institutiounen net un hir Rechter kommen. Dat kënne Fäll sinn, déi bis zu Gewalt ginn. Mir hunn och schonn leider missten Fäll vertrieden, wou kierperlech Gewalt un Usager'en ausgeüübt ginn ass. Dat sinn awer zum Gléck net ëmmer grad esou gravant Fäll. Et sinn heiansdo och Saachen, wou et einfach drëms geet, datt Persounen einfach keen Matsproocherecht hunn, wou einfach iwwert hirem Kapp ewech decidéiert gëtt. Dat ass natierlech verglach zu Gewalt wesentlech manner gravant. Awer wann een am Alldag behandelt gëtt, wéi wann een e klengt Kand wier, ass dat natierlech awer trotzdeem eng Saach, déi an eiser Gesellschaft hei zu Lëtzebuerg net méi dierft sinn. Iwwert dat eraus huet de Patrick och richteg ugeschwat, datt souwisou esou Mësstänn net méi dierfte sinn, alleng duerch d'UN-Konventioun vun de Rechter vun de Leit mat Behënnerung, déi am Fong geholl eng ganz Rei Saache festsetzen an och Lëtzebuerg obligéiert anzehalen. wou e behënnerte Matmënsch, egal ob en an enger Institutioun lieft oder ob en doheem lieft, sollt kënne genau gläichberechtegt un der Gesellschaft deelhuele wéi eeben en net behënnerte Mënsch. D'Situatioun an den Institutiounen ass awer net esou. Natierlech wär et optimal, datt et guer keng Institutioune méi misst ginn. D'Patrick huet dat och ugeschwat. Ass dat iwwerhaapt nach normal, datt een hautzedaags quasi keen anere Choix huet, wéi missten an engem Foyer ze liewen, och wann een dat net wëll. A mir hoffen, datt iergendwann den Dag wäert kommen, wou tatsächlech Alternativen ugebuede ginn, fir d'Leit, datt se mat eventueller perséinlecher Assistenz, wéi et dat am Ausland gëtt, eeben kënnen och an hirem eegenen Doheem liewen. Soulaang dat awer net de Fall ass, ass et extrem wichteg, datt innerhalb vun den Institutiounen verschidde Saachen einfach vu Grond aus respektéiert ginn. An dat ass éischtens emol d'Matsproocherecht, eng Asiicht an seng medezinesch Akten, dann natierlech och ganz kloer de Respekt vun der Persoun a vu sengem Plan individuel de vie, deen e wëll opstellen. Dann ass et och einfach grouss Zäit, datt opgehale gëtt, déi behënnert Persoun wéi e klengt Kand ze behandelen, déi quasi un d'Hand muss geholl ginn an muss decidéiert ginn vun A bis Z, wéi säin Dagesoflaf soll ausgesinn. An dofir hu mer eng ganz Rei Revendicatiounen, déi mer wëlle stellen. Éischtens emol gëtt et einfach Zäit, datt an all Institutiounen, an de Verwaltungsréit, D'Leit, déi direkt betraff sinn, dat heescht d'Usager'en, d'Bewunner oder d'Salariéen vun den Ateliers protégés, dran vertruede sinn. Dann, einfach fir équitabel ze sinn, soll en och Personalmemberen an deene Verwaltungsréit an Zukunft mat dra vertruede sinn, well och d'Personal huet et net einfach an der heuteger Zäit an deenen Institutiounen hirer Aarbecht gerecht ze ginn. Oft si se komplett ënnerbesat. Da kënnt niewent dem chroneschen Ounnerbesatsinn oft natierlech d'Situatioun, datt Krankeschäiner virkommen oder Congésperioden, wat mat sech bréngt, datt d'Personal dann nach an enger geréngerer Zuel muss de Pensum vun Aarbecht erleedegen, wou se scho vu vireran net zu genuch Personal sinn. An dat alles mécht natierlech d'Saach net méi einfach. Ënnert dem Schlusstrich si mer dann an enger Situatioun, wou een dann am Fong geholl quasi nëmmen nach de Minimum un Soins oder Aktivitéiten de Leit kann ubidden an déi elementaarst Saachen emol net méi kënne garantéiert sinn. Dat heescht, och d'Personal muss also an Zukunft e Matsproocherecht kréien, also och eng Vertriedung am Verwaltungsrot an dann natierlech och Ugehéireger. Dat ass grad esou wichteg, eben och fir déi Institutionen, wou villäicht Leit Usagere sinn, déi eventuell eng mental Beanträchtegung hunn oder eng staark psychesch Erkrankung hunn a sech selwer villäicht eeben net kënnen esou gutt representéieren oder verteidegen. An do solle se dann also vun extern déi néideg Ënnerstëtzung kënne kréien, fir awer datt hir hir Stëmm gehéiert gëtt. Dann a Situatiounen, grad wéi elo zum Beispill beim Covid, 19, wou dann Pläng mussen opgestallt ginn, fir d'Sécherheet vun de Bewunner ze garantéieren an den Heemer, ass et extrem wichteg, datt dat net an enger nächster Kéier esou erëm passéiert, wéi et dës Kéier passéiert ass, wou dann einfach vun uewen erof eng Direktioun iergendwelch strikt Regeln ansetzt, wou quasi déi elementarst Mënscherechter, ignoréiert ginn, déi wäit iwwert dat eraus geet, wéi de Rescht vun der Populatioun un Aschränkunge kritt huet, oni datt déi behënnert Leit iwwerhaapt mat konnten am Fong geholl un de Diskussiounen an un der Schafung vun deene Pläng matschaffen. Dann wëlle mer awer och ganz kloer, datt de Ministère ophält seng Politique de l'autruche ze spillen an ze behaapten, si hätte keng Responsabilitéiten a giffen hir Rôle net doranner gesinn, en Abléck ze huelen, wéi an deenen Haiser geschafft giff ginn. Éischtens mol ass dat net der Realitéit entspriechend. All Institutiounen hei am Land, déi eng Konventioun hu mam Stat, déi also Sue kréien all Joers a Milliounenhéicht, fir kënnen ze fonctionnéieren, kréien déi net einfach sou ouni Konditiounen. Déi Konventiounen sinn un en Agrement gebonnen, dat heescht un ganz klore Konditiounen, déi d'Institutiounen mussen erfëllen, fir iwwerhaapt eeben déi Konventioun ze kréien. Momentan beschränken sech déi Konditiounen haaptsächlech op gewëssen Normen, wéi d'Gebaier musse gebaut sinn, Sécherheetsnormen, Personalschlëssel, an esou weider. Et gëtt awer effektiv do net gekuckt, wéi eeben den Alldag an d'Liewe vun de Bewunner ausgeséien soll. Do muss an Zukunft einfach ganz kloer och eeben d'Konditioun dra stoen, datt d'UN Mënscherechtskommissioun fir Konventioun fir Leit mat Behënnerung einfach eng fest Konditioun muss sinn, datt an de Konzepter vun den Institutiounen dat Haaptprioritéit ass, d'Ëmsetzung vun der UN-Konventioun. An deem Moment kann een den Agrément kréien an dann eeben och déi finanziell Ënnerstëtzung. Déi Institutiounen, déi sech net un d'Spillregele wëllen halen, däerfen dann och net méi finanziell vum Argent public ënnerstëtzt ginn. De Ministère huet do och eng onéierlech Attitude, wa se soen, si géife sech net a privat Geschäfter amëschen quasi, well, Déi Agrémenten, déi et hautzedaags ginn, an déi Konventiounen, déi ofgeschloss ginn, do gëtt wuel all Jors eng Contrôle fiscal gemaach vum Ministère aus. Dat heescht, de Ministère hëlt sech wuel d'Recht, an d'Haiser kucken ze goen, ob effektiv dat Geld dann deene Konditiounen, wéi si se festgesat hunn, och richteg verwalt ginn ass oder net. Deementspriechend ass et schonn elo net neutral. An dofir versti mer och net, wou de Problem sollt sinn, datt dat einfach ausgebreit gëtt an net nëmmen eebe gekuckt gëtt, wou dat Geld dann elo a wat fir engem Budget agesat gouf, mee datt eeben och garantéiert gëtt, datt eeben d'Rechter vun de Leit, déi do wunnen, respektéiert ginn an datt d'Qualité de vie esou no wéi méiglech vun deem vun engem anere Bierger eebe ka gläichkommen. Mir wäerten an de kommende Wochen de Sujet weider traitéieren. Mir wäerten och kucke fir Entrevuen mat de kompetente Ministeren ze kréien. Mir wäerten eis dës Kéier och net als Pingpongball maltraitéiere loossen, wou mer vun engem Ministère an den anere geschéckt ginn, well angeeblech deen een net kompetent ass fir déi Fro, an dann soll ee sech un en anere riichten. Mir wäerten am Fong mol eng quasi eng Table ronde wëllen organiséieren, wou sämtlech Ministeren, déi de Sujet ënnert sech hunn, d'Sécurité sociale fir d'Assurance dépendance, Ministère de la Famille, dann awer och de Ministère du Travail fir d'Ateliers protégés oder d'Ateliers d'inclusion, wéi se dat hautzedaags nennen, alleguerten dann un engem Dësch sinn an wa mer dann wierklech konkret kënnen Neel mat Käpp maachen. Merci fir d'Nolauschteren.